Ers cael yn enwebu fel Islywydd dwy flynedd yn ôl yn Llandudno. Yn naturiol, mi ro'n i wedi dechrau meddwl am yr hyn ro'n i yn mynd i'w ddweud fel rhan o'm anerchiad i. A roedd sawl syniad a thema wedi amlygu hunain. Ond ie, fel dyn ni wedi clywed fwy nag unwaith, uh, chwe wythnos nôl mi ddoth rhyw bopeth i ryw stop. Llithriad troed anffodus ar fore sil hamddenol yn cychwyn ar ein gwyliau, yn golygu byddwn ni yn eitha gorweddog am ryw dri mis. A phatrwm bywyd bob dydd yn newid yn syfrdanol. Mae bod ar eich cefen yn rhoi lot o amser i chi feddwl. A rhyw fyfyrion ac edrych nôl fydd llawer o'r hyn fydd gen i i rannu gyda chi yn rhan gyntaf yr anerchiad yma. Mi nath amryw ar y pryd rannu adnod gyda fi. Mi ddoth i o sawl cyfeiriad, mi ddoth ar y ffôn, mi ddoth ar Messenger, mi ddoth ar Facebook. Rwy'n am ddyfalu lle beth oedd yr adnod honno. Ni a dith droed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Neu o Beibl.net, fydd e ddim yn gadael i dy droed lithro, dydy'r un sy'n gofalu amdanat ddim yn cysgu. Efallai bod yr adnod wedi cael ei rannu chydig bach o tafod mewn boch. Ond chi'n gwybod be? Y gwir amdani ydy, o'r eiliad y ddigwyddodd yr anffawd anffodus hwnnw, wrth ymweld â chastell yn Swydd Amwythig, Dwi ond wedi teimlo bod fy nhroed i ar dir cadarn, bod i wedi cael ei chadw yn gwbl ddiogel, a dwi'n diolch nad yw yng ngheidwad i yn cysgu. Ac o'r eiliad, fedrai ond Diolch am ofal a chariad a chonsyrn ddoth o gymint o lefydd o'r bobl a redodd o ochr y bryn i gynnig help, y bobl ambiwlans. Fi oedd rhaid roi fyny efo fi'n paldario yr holl ffordd i'r Amwythig Um, what am I going to do about my um, anerchiad yn yr undeb? Dyna'r peth cynta ddoth i'n meddwl i. Diolch am ofal meddygon, nyrsys mewn ysbytai, teulu, Delyth, Griffith, Llio, teulu estynedig a ffrindiau. Diolch hefyd am ofal yr un nad yw'n gadael i'm troed lithro ac na fydd byth yn gysgu. Diolch i Reinald am ddarllen y geiriau yma o lyfr y proffwyd Ezeia. Y detholiad o adnodau o benod 43. Ac ar ddetholiad o adnode o'r bennod yma, dyn ni am aros heno yma. Mewn cyfnod digon helbulus ac ofnus yn yn hanes i, mi ddoth y geiriau yma a'i cysur yn syth. Ac wrth i unrhyw un ohono ni wynebu unrhyw sefyllfa, paid bod ag ofn, dwi di dollwng di'n rhydd, Dwi wedi dy alw wrth dy enw fi pia ti. Pan fyddi di'n mynd drwy'r llifogydd, bydda i gyda thi. Neu drwy afonydd, fydda nhw ddim yn dy gario di ffwrdd. Wrth i ti gerdded drwy'r tân, fyddi di ddim yn cael dim niwed. Bydd y fflamau ddim yn delosgi di. Achos fi ydy'r arglwydd. Dy Dduw di. Un sanctaidd Israel, da chibwr di. Felly, myfyrion am droedio llwybrau fydd cyfeiriad y meddyliau dwi am rannu gyda chi heno yma. A cyfle i ddwy'n i gor rhai o eiriau Ezeia. Mae'n amryw o'r ofalaeth yma heno, mi ddwch chi'n gwybod, anaml iawn dwi mor daclus y llwyddo i gael tri phen. Wel, heno, mae yna. Dwi chwaith ddim yn llwyddo byth i gyflathrennu, ond dwi wedi trio wneud hynny heno hefyd. Ac fel Crwt o Llanllwni, wel, mae gennon ni'r ell ddwbl yn does? Ac felly, mae'r myfyrion yn disgyn i dair adran, a mae yna dri rhan i'r hyn dwi am i rannu heno. Yn gynta, llwybre'r llywydd, ac ell fach, ell fach iawn i ddeud y gwir i'r llywydd hwn. Cyfle i rannu chydig o hanes y daith sy di arwen i fama heno. Ac i ddiolch am brofiade ac am bobl sy di bod yno ar hyd y daith. Cyfle i gydnabod cyfraniad unigolion arbennig sy wedi fy nghyfeirio i at y llwybr ac wedi fy arwen i ar ei hyd ddi. drwy esiampl, gan adel i dylanwad ar y mywyd. A dwi'n gobeithio er mwyn popeth, dyw'r anerchiad yma ddim di swnio gormod fel araith derbyn Oscar. Yna, yn ail, llwybr y llywydd. Ell fawr y tro yma. Un llwybr, un llywydd. Cyfle i gyhoeddi mai Iesu yw'r unig un sy'n abl i'n harwen ni'n ddiogel ar daith bywyd, ac mae ond un ffordd, drwy Iesu, sy'n yn harwen ni at Dduw ac at gyflawnder bywyd. Ac yna, yn drydydd, llwybrau lliwyrchus. A be fysen ni'n licio ei gyflawni yn fwy na dim byd yn ystod y flwyddyn nesaf yma yw ceisio annog, calonogi ac ysbrydoli yn pobl a'n heglwysi ni i fynd ati o ddifri mewn cenhadaeth. Mae hynny'n cynnwys chi a fi, wrth gwrs. Bydde rhai am ddeud wrthon ni bod yn heglwysi ni ar ei hanadl ola. Ac mae gwastref, gwastraff amser, yw ceisio adfer bywyd i rywbeth sydd wedi hen farw. Yda ni wir am gredu bod ugen canrif o hanes Cristnogaeth yn mynd i ddod i ben? Bod tua 80 cenhedlaeth o dystion sydd wedi bod wrthi'n ffyddlon yn rhannu'r stori am Iesu Am ydi orffen dan cenhedlaeth ni? Diolch am y llwybrau lliwyrchus mae'r efengyl yn ei chymryd heddi. A gadewch i ni atgoffa'n gilydd rhywun pryd bod yna gamau fedr bob un ohono ni gymryd i droedio'r llwybrau hynny. Felly, llwybrau'r llywydd. arall fach. Yn gyntaf, wel, mae rhaid yn does diolch am ymddiriedeth yr eglwysi, cymanfarfon a'r undeb yno fi. Mi oedd e'n brofiad reit emosiynol cael taro yr enw ar y Beibl gan sylweddoli rhai o'r enwau oedd yno yn barod. Mi dwi yn ei ystyried hi yn fraint ar uchel iawn, ond hefyd yn goblyn o gyfrifoldeb. Dwi'n apelio am eich gwyddie, gei ddiolch heno i Densil a Rhys am eich gwyddie chi. Gai ofyn am eich ymynedd chi hefyd dros y flwyddyn nesaf yma. Ac wrth gyflwyno'r anerchiad yma, maddeuwch i fi'r wedd bersonol yn y rhan gyntaf yma. Ond fel yn ein hanes ni gyd, mae yna gymaint o bobl, wrth gwrs, sy'n rhan o'r stori. Fel y dwedes i yn Llanllwni, ger Llanybydder, Ym mae nghartre i. Delyth wrth yn dweud, oedd dy gartre di, ond, wel, dwi, dwi yno um, yn reit aml ac yn ei dal i ystyried e yn ail gartre. Dwi'n ddiolchgar am fy gwreth dda, am ddylanwad rhieni a gofal teulu estynedig. I Ysgol Gynradd Llanllwni yn naturiol ac yna i Ysgol Llambed ar gyfer fy addysg. Er bod yna gapel yn Llanllwni, capel Nonni, roedd yn teulu ni, sef teulu Pant y Gogledd, yn deulu o fedyddwyr, ac felly i Ysgol Sul Aberdiar yn Llanybydder yr es i. Mae gen i atgofion plentyndod melus iawn o'r eilwyd gynos honno yn yr Ysgol Sul. Dosbarth Ysgol Sul, yn Tiwini, yn Cildewi, mae e yma, heno. Yna, dosbarth ar ddegau Helen Davies, gwraig olaf wrth gwrs. Mi roedd hi'n Ysgol Sul niferus iawn, a lot fawr o fechgyn. Dwi'n ddiolchgar am yr ysgo sil honno. Ac eto yn falch o'r cyfle dwi wedi gael i weithio o blaid yr ysgo sil yng Nghymru. Un o'r atgofion sy'n gen i o'r ysgo sil Dyddiau ifanc iawn. Oedd e mod ni'n cael ein cludo mewn car, Lona'n chwaer a finne, mewn hen Wolseley i Non Evans. Ar, ar olygwr yr ysgol sil oedolion, fydden ein casglu ni ar gyfer mynd i Aberdiar bob pnawn di sil. Ac ie, diolch am weinidogaeth cludo. Ac er gweitha holl ddeddfwriaeth, DBS a ballu, cofiwn fod na lawer fedr yr eglwys heddi wneud yn yn dyddiau ni, i nôl a danfon, boed i wasanaeth neu ar orchwyl arall. Byron Evans oedd, ac Ann oedd yn y Mans yn y dyddiau cynnar hynny. Prin yw fy nghof i yn naturiol ohonyn nhw. Mi symudon nhw pan o'n i yn gymharol ifanc. Ond braf iawn nes ymlaen ar y daith wrth gwrs oedd dod ar draws Owain unwaith eto yn y coleg ym Mangor. Ac a fewn dim, doedd hefyd yn frawd yng nghyfraith. A mi ydan ni'n falch o gael cwmni Owain yn oedfa'r weinidogaeth bore dydd Mercher. Ond yna, Olaf a Helen yn cyrraedd Aberdiar a Llanybydder pan o'n i'n blentyn gymarol ifanc. Bu cefnogaeth Olaf fel tad yn y ffydd yn allweddol wrth gwrs. A dwi'n ddiolchgar am y cyfeillgarwch, lle mae Olaf yma, am y cyfeillgarwch sydd wedi bod rhyngon ni am ddeugen mlynedd. O help ymarferol gyda'r pregethau cynnar hwnnw, o wneud y trefniadau yn y Coleg Gwyn ym Mangor, Y lifft ar ddi Sadwrn i'r Fetch i weld Abertawe yn chwarae. Diolch yn fawr iawn, Olaf. O ran yn siwrneu ffydd i yn y cyfnod yma, mae yna dri arall hefyd dwi am gyfeirio atyn nhw. Mi roedd y parch Glenville Jones a Megan i briod yn aelodau ffyddlon yn Aberdiar wedi iddo ymddeol. A bu cefnogaeth Glenn a'i ddiddordeb ynof yn ysbrydoliaeth. Mi roedd Ysgol Llanllwni yn ysgol eglwys, a'r Canon Sam Jones yn galw heibio yr ysgol yn wythnosol, a bu ynte hefyd a'i ddylanwad yn fawr arnau. Ac un arall oedd Dynas o'r enw Miss Tomos Bonton. Prifathrawes wedi ymddeol oedd Miss Tomos, Annibynwraig fawr iawn. Am flynyddoedd o'n i'n mynd i'w chartre hi bob pnawn ar ôl ysgol i gael te pnawn, cwpan Tsieina go iawn a mi roedd hi bob amser efo rhyw gacen arbennig. Dwi'n dal i drysori'r Beibl lliw plleder gefes i ganddi hi yn 1988 wrth gychwyn ar yngweinidogaeth yn y bont. Bu'r tri yma, a oedd yn bell i mewn i oed ymddeol, yn ddylanwad mawr iawn ar hogyn bymtheg oed, a fyddai'n dragwyddol ddiolchgar iddyn nhw am fuddsoddi hamser yno fi. Ac ie, lle bynnag, lle bynnag mae yna gyfle i bob un ohono ni i gymryd diddordeb ac i ddod yn gyfeillion i bobl ifanc, wel, mi all i effaith fod yn bell gyrhaeddol. Trwy gydol ym mhlentyndod, pan ofynnwyd y cwestiwn, be ti am fod pan ti wedi tyfu fyny? Wel, Ocsiynïer! Arwerthwr! oedd yr ateb bob tro. Roedd dad yn ocsiynïer, a bob sadwn, bob gwyliau, helpu yn y mart oedd yn mynd am bryd i. Ond yna, yn bymtheg oed, dwi'n cofio mynd i siarad am am yn y gegin rhyw bnawn. A deud, dwi am mynd yn weinidog. Credu bod e bod yn dipyn o sioc. Oedd e'n sioc i fi, ond oedd e bod yn fwy o sioc i bawb arall. Ond o'r foment yno, fi oedd na ddim edrych yn ôl. Ymateb mam ar y pryd oedd, yn rhoi yn, yn y car, gyrru lawr i siop gomerian pres yn Llandysul, a gofyn am lyfr A fydde o help i'r darpar gyw bregethwr yma. The Lion Handbook to the Bible oedd y llyfr a ddangoswyd i mam. Fe ofynnodd mam oedd e ar gael yn Gymraeg. Ond doedd e ddim wrth gwrs. Ac felly mae'r copi Saesneg gen i yn drysor hyd heddi. Go brin, bydde neb wedi dychmygu y bydde'r bachgen pymtheg oed hwnnw, deng mlynedd yn ddiweddarach, wedi llwyddo i berswadio deuddeg o ddiwinyddion amlyca Cymru i'w gyfieithu fe i'r Gymraeg iddo fo er mwyn i'w gyhoeddi e fel llawlyfr y Beibl. Gwilym H. Jones oedd y prif olygydd. Mi roth Flwyddyn gyfan i'r job, a mi gytunodd ar dâl o gampynt. Fe gollon ni Gwilym H rhai wythnosau yn ôl ynddo. Diolch am bopeth y gwnaeth o yn ei ffordd ddistaw arbennig ei hun. Siŵr bod y syniad o'i gyhoeddi fe wedi blannu yndoedd? 10 mlynedd ynghynt. Ac weithiau mae'n dal werth dal gafel mewn breuddwydion yn tydi. Mae'n rhyfedd weithiau beth sy'n yn bosib. Peidiwn â bod ofn mentro a chredu bod pethau tu hwnt uh, i'n gafel ni. Yn enwedig os yw Dyw yn ymwneud â'r fenter. Fel bedyddwyr, dyn ni'n ymfalchïo yng ngeiriau William Carey. Disgwyliwch bethau mawr gan ddiw, ceisiwch bethau mawr dros ddiw. Wedi rhannu'r newyddion syfrdanol yma gyda mam, a mae Solaw mynd i weld Olaf, dilyn y drefn, pregethu yn Aberdiar a thai o'r eglwysi'r Camanfa, chyfweliad yn y Coleg Gwyn ym Mangor. Llwybr felly yn arwain nôl An Llwni, Aberdiar, yr holl ffordd i Fangor. Cyrraedd y Coleg Gwyn, a'r annwyl barchedig brif athro John Rice Rolands, yno yn bennaeth ar y coleg yn barod i'n nggroesawu. Mi ges i alwad ffôn gan John Rice bore ddoe yn dymuno'n dda i'r llywyddiaeth. Gŵr bonheddig, gŵr hynaws. Diolch am i ras a'i amynedd. Gwch chi glywed mwy am hynny nes ymlaen. Oherwydd cychwyn yn llawn brwdfrydedd ar radd BD. Ac mewn gwirionedd, roedd y llwybr wedi bod yn weddol o glir hyd yma, mynegbust, clir ar hyd y ffordd, wedi nghadw i'n ddiogel ar y ffordd. Ond wedi cyrraedd Bangor, dyma sylweddoli bod yna lwybrau eraill hefyd y gallwn ni i troedio. A bu'r cyfnod cynnar hwnnw ym Mangor yn gyfnod o holi a stilio, yn gwestiynu a herio berig y llwybr o'n i wedi cychwyn arno. Yn ogystal â gwneud cwrs gradd, Mi ffindes i'n hun yn gwneud o leia tair swydd arall. A cyn i neb ddeud dim byd, beth sydd... Ie, yeah, reit, oce. Okay. Um, mi roedd ti dipyn o wheeler dealer yn don. Yn prynu a gwerthu bob math o bethau. Mi, mi roedd gen i siop recordiau Cymraeg tan ddeiarol. Mi oedd Bala Bangor yn llawn o offer trydanol, bob math o geriach, ac fel Arthur Daly, mae Iwan yn y cefn yno, um, y bydd yn ffrindiau coleg i gyd yn yng nghyfarch i hyd heddi. Dyna un llwybr oedd yn agor o'm mlaen i. Wedyn mi ddath cyfle i brynu disgo Cymraeg. Hen ddisgo Mici Plwm, ddari droi'n disgo'r corwynt ac yna'n disgo'r brenin. Y syniad o gadw'r brenin Arthur um, deulu i fynd. Roedd hynny'n golygu teithio i bob twll a chornel o Gymru. Ac felly'n aml iawn ar nos Sadwrn gallai fod yn Glwb Ifor Bach yn Caerdydd neu'r Dixie yn Rhyl, a dwy noson yr wythnos, bob wythnos yn y Clwb Cymraeg ym Mangor. Mi roedd gen i raglen radio Ysbyty Gwynedd, a rhyw ffytiau eitha rheoledd i Radio Cymru, a rhyw geisiadau i gyflwyno oddi ar y llwyfan mewn gwyliau roc rhwng bandiau ac yn y blaen. Mi roedd na lwybr arall eto yn agor i fyny. Ond, diolch byth, roedd na drydydd llwybr hefyd. Sef yr un o'n i wedi mynd i'w fangor i wneud yn y lle cyntaf. Bob sil roedd na alwadau i bregethu. Tair oedfa fel arfer, yn teithio o gwmpas môn ac arfon a'r glannau. gyda'r gwahanol enwade. Yn y cyfnod yma hefyd, mi ddoth cyfle i wirfoddoli gyda Cyngor Ysgolion Sul. Delyth Oswy ar y pryd oedd yn rhagflaenydd i. Ac felly, swogio mewn gwersylloedd Ysgol Sul yn rhyd ddi. Stiwardio gorneste chwaraeon. Helpu ar stondinell llyfrau. A drwy'r profiadau hynny, a chriw myfyrwyr Bala Bangor lle ro'n i'n byw, dod i sylwi hefyd bod taith ffydd yn siwrne, a bod mynegbust ar hyd y ffordd honno. Dwi'm yn cofio cyfnod wir pan nad oedd gen i ffydd. Dwi wedi bod yn weddiwr trwy ymlentyndod. Y peth naturiol i wneud oedd troi at ddiw. Ond yn y cyfnod yma Mangor, rhywsut mi nath gwahanol ddarnau jigsaw oedd yn perthyn i'n ffydd i. Rhyw ddisgyn i'w lle. Fel gweld, falle, am y tro cynta, rhyw sgerbwd o'r darlun llawn. Dwi'n cofio bod mewn siop un tro, rhyw siop fargeinion, rhini dwi'n licio. Um, clearance salvage oedd ei enw i. Gwerthu stwff, chymod, ydi bod o dan ddŵr neu ydi bod o'r dan. Roedd ganddyn nhw gannoedd o jigsaws yno, mewn bagiau plastig. gan fod y bocs oedd â'r llun arno mwy na thebyg wedi ddifrodi. Doedd gan neb syniad beth oedd y llun oedd ar y jigsaw wrth i brynu fo. A mae'n siŵr gen i bod yna rhyw wefr wrth ddechrau rhoi'r darnau y doedd sylweddoli, ww, llun o geffil, neu llun constable di hwn, neu beth bynnag. Wel, profiad tebyg am wn i ddigwyddodd yn y cyfnod yma ym Mangor. A dod i sylweddoli bod Iesu am berthynas bersonol gyda fi, a bod i'n medru ymddiried ynddo fo am bopeth ar daith bywyd. Mae'r daith yn parhau, mae'n ambell i fyny, mae'n ambell i lawr hefyd. Ond mae e wedi bod yn ffyddlon drwy'r cyfan. Wrth i nghyfnod i ym Mangor ddirwyn i ben, roedd yr alwad wedi cadarnhau ac buon ni'n ysu i gael cychwyn ar y gwaith. Mi ddes i o Fangor efo gradd mewn DJO, dosbarth cynta mewn wylio dilio, y BD wedi hen ddiflannu. Dim ond trwy raslonrwydd a drugaredd, John Rice Rowlands yn dweud mae yna rhyw botensial yn hwn, sgynno fe'r un gymwyster, ond ymddiriedwch ynddo fe, dyn ni'n siŵr bod yna rhyw botensial ges i'n nghymeradwyo i'r weinidogaeth. A chi'n gwybod eto, Mewn rhyw ffordd ryfedd, byddai'r holl brofiadau ges i yn nyddiau Mangor yn dylanwadu ar weddill y mywyd i, ac yn chwarae rhan yn yng ngweinidogaeth i, a'r tipyn sgiliau oedd gen i yn mowldio natur yng ngwaith i. Gruffydd a llio pan dwi'n deud wrthoch chi am weithio. Ie, yeah, cofiwch y stori yma hefyd, achos mae yna fwy, mae yna fwy i brofiadau coleg nag mynd yno. Dilynwch eich breuddwydion, dilynwch yr hyn da chithe yn cael ei alw i wneud hefyd. Reit, lle dwi wedi graddwch. Dyma ni. Cychwyn yn un ar ugen oed ym Mhontrhydd Fendiged a Swydd Ffynnon. Myfyriwr o dan hyfforddiant, a bellach yn agored i alwad. Mi ges i lawer o gwmni'r parchedig Peter Thomas yn y cyfnod yma fel mentor am y flwyddyn. A diolch eto am groeso Peter a Meryl ar ei heilwyd. Daeth tair galwad i law o gylchoedd gwahanol. Ond yn y cyfnod yma hefyd, mi ddoth na fel oedd Rheinallt yn sôn, swydd i fyny gyda chyngor ysgolion Sul. Mynd amdani a'i chael, ac yna dyma alwad yn dod i fod yn weinidog rhan amser ym Mhontrhyd Fendigaid. Roedd ambell un yn amheus a fydde'r ddwy swydd yn bosib gyda'i gilydd. Cytunwyd um, ar gyfnod prawf o flwyddyn. Dod yn ôl mewn blwyddyn i drafod. Uh, Wel, 30 mlynedd yn ddiweddarach, does neb wedi galw'r cyfarfod yma. wedi cyfnod o bron bedair blynedd, roedd na briodas ar y gorwel, a Delyth yn gweithio yn y gogledd yng Ngholeg y Bala ar y pryd, cyn dyddiau'r BMS. Yn yr un cyfnod, mi ddoth na ofalaeth yn rhydd yn Eifionydd, cyfle eto i ddilyn olaf. Dyma symud i eglwysi Bethel Penrhyn Deidreth, Horeb Garndol Benmaen, Capel y Beirdd a Pheniwel, Tyddyn Siôn. Cartrefi ym Morthmadog i ddechrau, a chyda dyfodiad y plant, Gruffydd a, a Llio, symud i Chwilog. Wel, dych chi wedi cael rhan nesaf hanes yn gynharach heddi. Ac ie, 30 mlynedd yn ddiweddarach, mae Cyngor Ysgolion Sul a Chwyddiadau'r Gair yn dal yn rhan o fywyd bob dydd. Trwy'r cyfnod yma i gyd, dwi wedi elwa'n aruthrol o gyngor a chyfeillgarwch Rheinald, sydd wedi bod yn gefn aruthrol fel mentor a chydweithiwr. Ac yn y blynyddoedd diwetha yma, cael Rhys Llwyd yn ymuno â'r tîm, a mae hynny hefyd wedi bod yn fendith fawr sy'n gwneud bywyd yn gyfoethog iawn iawn. Mae wedi bod yn fraint cael ymwneud a bywyd y gymanfa a'r undeb hefyd, nid yn unig drwy bwyllgore, ond mewn prosiectau fel creu llyfr gwasanaeth Trefnu diwrnod i'r brenin yn Llanelwedd. Mae'r llwybrau hynny i gyd wedi bod yn gyfrwng i gyfoethogi profiadau'r daith. Reit, na ddiwedd ar llwybrau'r llywydd. Ond diolch am gael eu cerdded nhw, a diolch am bawb sydd wedi bod yn gwmni ar hyd y llwybrau hynny. Llwybr y Llywydd. Yr ail ran i'r myfyrdodau hyn yw diolch am a chydnabod pwysigrwydd Llwybr y Llywydd. Un llwybr, un llywydd. Da ni'n byw mewn oes lle mae pobl am ddeitho ni bod pob math o lwybrau dilys fedrwn i'w dilyn mewn bywyd. A digon o ffyrdd gwahanol i ddarganfod Dyw. Mae pob un llwybr, meddai nhw, yn cyrraedd yr un copa, onid felly ydy gyda Dyw hefyd. Yr un Dyw sy'n ar ben y daith. Ond yn ganolog i'n ffydd ni, mae'r gred mae un ffordd sy yna, ffordd Iesu yw'r unig ffordd. Dwi wrth y modd efo'r hyn mae Isaiah yn dweud yn fan hyn. Doedd dim Dyw o'n blaen i, a fydd e ddim un ar fy ôl i. Fi, ie, fi ydy'r unig Arglwydd, a does neb ond fi yn gallu achub. Fi ydy'r unig Dduw. Fi ydy e o'r dechrau cyntaf. Does neb arall yn gallu cipio rhywun oddi arna fi. Pan dw i'n gwneud rhywbeth, does neb arall yn gallu i ddad-wneud. Fi, neb arall. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad ond trwyo fi. Mae'r tirwedd crefyddol ac ysbrydol yng Nghymru wedi newid yn sylweddol yn dydy yn y noes i yn yr hanner can mlynedd diwetha. O bosib, bydd llawer yma wedi'u magu mewn cyfnod lle mae'r prif wahaniaeth grefyddol oedd y gwahaniaethau enwadol oedd rhyngon ni. Ond yn 2018, lleiafrif bach iawn yw'r enwadau hynny i gyd gyda'i gilydd. Bydde mwyafrif bellach yn arwyddo'r bocs bach hwnnw sy'n dweud 'dim ffydd'. A do, fe welwyd twf sylweddol hefyd mewn crefyddau eraill a chredoau eraill. Yn bellach, gwelir mosgiau, temle a synagogau yn yn trefi a'n dinasoedd ni. Mae'n gwybodaeth ni efallai o'r crefyddau hynny y medru bod yn brin iawn. A diolch byth bod y ffordd mae addysg grefyddol yn cael ei ddysgu heddi, yn cael ei yn yn ysgolion ni, yn cyflwyno cenhedlaeth newydd o blant i arferion a defodau gwahanol grefyddau. Does gen i ddim amheuaeth bod llawer iawn o'r rhagfarn a'r atgasedd dyn ni'n gweld yn y byd yma heddi yn deillio o'n diffyg deall ni, a methiant i werthfawrogi diwylliannau gwahanol. Da ni wedi'n breintio o gael byw mewn gwlad ac mewn cyfnod o hanes lle mae'r hawl i gredu yn, yn hawl sylfaenol a berthyn i bob un ohono ni. Mae'n rhaid parchu pawb, boed o grefydd eraill neu o ddim crefydd. Does gynnon ni chwaith ddim hawl i orthrymu neb efo'n daliadau ni. Ond, ond, da ni wedi cael ein galw i fyw'n ffydd ni, I fod yn halen ac yn oleuni, i ddisgleirio gogoniant Crist. Da ni di'n galw i rannu'r newyddion da, ac i gyhoeddi Crist fel yr unig ffordd, a'i gyhoeddi'n arglwydd ac yn waredwr. Heb fod â chywilydd o hynny, i ymfalchïo yn ein perthynas ni gyda Iesu. Dwi'n anghyfforddus gyda'r ffad yma o gael gwasanaethau aml-ffydd, aml-gred. Sy'n fel petai'n awgrymu, wel, ie, yeah, rhyw un, un teulu mawr grefyddol yda ni dros y byd i gyd. Os mae angen, fforymau trafod, cyfle i ddod i nabod ein gilydd fel cymunedau ffydd ac fel cymunedau crefydd. Ond i fi mae yna linell, ac fel Cristion, y cred yn Iesu fel yr unig ffordd at y Dyw hwnnw. Un llwybr. Un llywydd. Yr hyn sydd wedi bod yn ganolog i'n credo ni drwy'r canrifoedd. Ac mewn byd dyrus, diolch am lwybr clir i'w ddilyn. A braint fawr bywyd yw cael cyfeirio eraill ar hyd y ffordd honno. Llwybrau'r llywydd Llwybr y Llywydd ac yn drydydd llwybrau llewyrchus. Be mae'r byd am i ni gredu dyddiau yma yw mae llwybr tuag at ddirywiad yw llwybr y ffydd yng Nghymru bellach. Dead end mewn gwirionedd. Er iddo chwarae rhan bwysig yn ein hanes ni, medden nhw. Ww, mae'r medden nhw mewn brackets. Dwi eisiau diolch hefyd i Nan yn fanna yng ngolygu iddi um, am ryw gywiro'r testyn. Am oedd o help cael hwnna wan mewn brackets. Diolch Nan, sori. Um, er iddo chwarae rhan bwysig yn ein hanes ni, medden nhw, Mae'r byd wedi symud yn ei flaen, a llwybr ffydd bellach yn gwbl amherthnasol ar gyfer bywyd heddi. Rhywbeth a berthyn i'n hanes ni yn y gorffennol yw'r efengyl. Bydd llawer yn edrych yn ôl yn hiraethus ac yn ein atgoffa ni'n gyson nad yw pethau fel ag yr o'n nhw. Ac os dych chi eisiau lladd ysbryd rhywun, dyna i'r ffordd o'i wneud e, ynde? Wel, dyw pregethwyr heddi ddim fel oedden nhw. Ew, dyw pethau yma, dwi'n cofio. Ie, yeah, da iawn. Mae yna ddyhead i gael mynd yn ôl i'r hen ddyddiau yn does. Tydy hynny byth yn bosib, wrth gwrs. Dyma chi eiriau Ezeia eto. Pidwch cael atgofion am y gorffennol. A dim ond meddwl am beth ddigwyddodd o'r blaen. Edrychwch, dwi'n gwneud rhywbeth newydd. Mae ar fi'n digwydd. Da chi'n mynd i weld? Dwi'n mynd i agor ffordd drwy'r anialwch. a rhoi afonydd yn y tir diffaidd. Os mae gynnon ni le i ddiolch am lewyrch y gorffennol ac i amfalchio yn yr hanes hwnnw, medde Eseia, fi ydych chi'n sanctaidd chi, yr arglwydd, eich brenin chi, yr un greodd Israel. Dyma mae'r Arglwydd yn ei ddweud, yr un a gorodd ffordd drwy'r môr a llwybr drwy'r dyfroedd mawr, yr un ddinistriodd gerbydau a cheffylau ar fyddin ddewr i gyd. O di, mae Isaiah'n atgoffa bobl am y gorffennol, am fendithion diw arnyn nhw, am i gwaredigaeth nhw o'r aifft, a gofal diw drostyn nhw. Ond wrth i atgoffa nhw, mae e'n deud, ylwch, anghofiwch y gorffennol, ac i beidio credu bydd yna ail adrodd, bendithion y gorffennol. Yr un dianogaeth diw i ni heddi ynddo. Os mae yna le i ddiolch am y gorffennol. Diolch am ddylanwad nawddsant fel dewisant yn genhadwr ac yn efengylydd. Diolch am waith arwrol William Morgan ac ôl hynny ar hanes yn ffydd ni. Diolch am ysgolion Griffith Jones a gwaddol yr Ysgol Sul, se gen i'm job di bod ers 30 mlynedd oni bai am Griffith Jones. Diolch am yn hymynwyr ni a'n diwigwyr ni. Diolch am hanes arwrol Mari Jones ac ysbrydolodd Tomos Charles. Diolch am yr holl etifeddiaeth yna. Ond hen hen hanes yw na i gyd. Mae'r Gymru gyfoes wedi newid. Nid galwad i hiraethu am brofiadau tebyg i'r gorffennol sy'n yn fan hyn, ond galwad i weld bod y Duw hwnnw dal ar waith ac yn dyheu i wneud pethau newydd a chyffroes. Edrychwch, dwi'n gwneud rhywbeth newydd. Mae ar fi'n digwydd. Ydych chi ddim yn ei weld. Dwi'n agor ffordd drwy'r anialwch a rhoi afonydd yn y tir diffaidd. Chi ydy fy nhystio ni, medde'r arglwydd, a'r gwas Dwi 'di ddewis i wybod ac i gadarnhau eich bod chi'n deall mai my fi ydy e. Waw, ni! Y tro fy ti yw, medde Dyw. Bant chi. Ewch amdani. Ac yng Nghymru heddi 'ma, mae yna lwybre llewyrchus. Mae yna fentre cyffroes yn digwydd o'n cwmpas ni. A ledled y byd, mae efengyl Iesu Grist ar gerdded. Fel undeb, da ni'n ymfalchio bod ni wedi neilltuo Simeon a Menna i weithio ym maes cenhadaeth. A cofiwch, maen nhw ar gael i ysbrydoli ac i'ch annog chi ac i'ch cefnogi chi mewn unrhyw ffordd bosib. Chwi yw fy nhystion, medded yw. A mae yna bethau fedr pob un ohono ni wneud, a pethau fedr pob eglwys i wneud. Y cwestiwn yw, yda ni yn credu hynny? Yda ni yn ddisgwylgar? Yda ni yn weddigar? Yda ni am weld Dyw yn gweithio drwyddo ni? Dwi wrth gloi am nodi'n gryno lle dw i'n gweld rhai o'r llwybrau llewyrchus hynny. A diolch nad eglwys gaeedig dywyll oeraidd sy'n agor am ryw awr bob wythnos yw hanfod Eglwys Iesu Grist. Mae yna gyffro a mentergarwch i weld ledled Cymru. a storïau o lewyrch a llwyddiant, a hynny mewn ardaloedd a chymunedau digon tywyll ar sawl gwedd. Fel undeb, dros y blynyddoedd diwetha' yma, da ni wedi cael clywed rhai o'r storïau hynny yn dydan? Pobl a'u gweledigaeth yn symud mewn i ardal, ac yn gweithio ac yn gwneud gwahaniaeth. Dw i'n falch iawn o weld mwy a mwy o sefyllfaoedd lle mae cymunedau ffydd yn dod ynghyd i addoli ac i genhadu. A nid sôn ydw i fyna am weinidogaeth bro ac undod, ond Cristnogion drwy gilydd yn gweithio i ryw bwrpas arbennig. Llai o gecru a beirniadu a thynnu sylw at wahaniaethe. Da ni 'di byw drwy hanner can mlynedd lle da ni 'di gweld gormod o hynny. Os oes rhywbeth yn yn ypsetio i, mae gweld Cristnogion yn dadle ac yn beirniadu gilydd yn ddianghenraid. Be sy gan y 95 y cant o bobl na i ddeud am hynny dwch? Do, gwelwyd twf mewn gofal eitha bro. Ac mae hynny, fel clywson ni yn y sesiwn prynhawn yma, wedi bod yn un ffordd o gael rhyw egni newydd mewn cymunedau. Gwelir mwy o gydweithio rhwng eglwysi i drefnu mentre a digwyddiadau. Gwahanol draddodiadau yn dod ynghyd i greu menter genhadol gyffroes. Mae trobwynt ac efe oddi fewn i'n cymanfa ni yn arfon y ddau enghraifft. Dwi hefyd yn weld, falch y weld yr eglwysi hynny sy'n barod i fentro a'r brofi. gan gynnig arlwy ychydig yn wahanol. Chi'n gwybod, mewn sawel, mewn sawl pentre a thre, mi gewn ni bedwar capel o bedwar traddodiad enwadol gwahanol yn cynnig yr un arlwy. A mae gwir angen amrywiaeth arno ni, a mynegiant ychydig yn wahanol. A diolch am enghreifftiau fel Caersalem, sy'n llwyddo i apelio a denu cynulleidfa ynghyd. Wrth i ni feddwl am y 95 y cant o'n cenhadaeth ni, mae gwaith ysgolion yn wedd bwysig ar y mentrgarwch hwnnw. O ymweliade wythnosol tîm Agor y Llyfr, cyflwyno Beible a llyfrau'r cam nesa ar ddiwedd cyfnod blwyddyn chwech, gwahoddiade i blant ymweld â'r capel i archwilio ei nodweddion e, cefnogi staff drwy wirfoddoli a thrwy weddi, cyflwyno adnoddau defnyddiol yn rhodd i'r ysgol, Cyd-weithio gyda Gwasanaeth Nadolig a Diolchgarwch. Mae'r posibiliadau yn ddi-ddiwedd. Mae yna sy'n byd fyna na sy'n amhosib i'n eglwysi ni wneud. Bydd yna nifer eglwysi yn trefnu grwpiau ti a fi, fel ffordd o gynnig darpariaeth sy'n dod â rhieni ifanc ynghyd, ac yn aml iawn hefyd, yn gyflwyno yn gyfle i gyflwyno'r plant ifanc a'i rhieni i'r gymuned ffydd leol. Mae enghreifftiau o eglwysi yn mynd ati i osod y we yn y capel. Gall hyn fod yn gyfle i gynnal clwb gwaith cartre ar ôl ysgol. Help i oedolion llai abl ar y we i lenwi ffurflenni, cyfle i roi gwersi a hyfforddiant mewn gwahanol feisydd. Cofiwn nad bawb sy ar we adre. Gall y we hefyd fod yn ffordd o ddangos ffilmiau neu pethau trafod, boed i blant neu i deuluoedd. Da ni yn dod i ben. Mae eglwysi eraill wedi bod yn cynnig gwersi coginio. Efallai i famau ifanc sy'n rioed wedi cael cyfle i ddeall sut mae coginio pryd meithlon a fforddiadwy. Ac mae i fwyd hefyd i le yn yn cenhadaeth ni. Dwi'n gredwr cri yn ni. O fynd yn ôl i ddechreuadur Eglwys Fore, roedd y syniad o Gristnogion yn cyfarfod i gyd fwyta yn ganolog yn doedd. A dyma feddylfryd pwysig iawn gyda'r grwpiau llan llanast. yn ffurf oedfa sy'n ymgorffori'r elfen o gyd-fwyta, o gyd-greu trwy waith crefft ac o gyd-addoli o bob oed. Mae eglwysi eraill yn medru cynnig cyngor ar reolaeth arian i deuluoedd bregus a chyngor ar ddyled. A dros y blynyddoedd diwetha, gwelwyd twf aruthrol mewn banciau bwyd ac eglwysi'n cydweithio yn lleol i redeg y banciau amhrisiadwy hyn. Mae popeth dwi wedi sôn amdano gyda llaw yn digwydd rhywle o fewn Cymanfarfon. Mae yna bob math o gyfle i wirfoddoli. A weithiau mae jyst gwirfoddoli ynddo'i hun yn gyfle i ddod i nabod criw gwahanol o bobl. Glywais rhywun yn deud yn ddweddar, mor ffodus oedd e bod i ffrindiau fe gyd yn grisnogion. Wel, tydi byw mewn bybl ddiogel ddim yn diarwe neb chwaith at gris nac di. Mae chwaraeon yn faes arall sy'n gyfle i wneud gwahaniaeth. Dwi'n cofio blynyddoedd nôl, mi roedd eglwysi a chyrddau cwarter yn cwyno hyd syrffed bod clybiau chwaraeon wedi dwyn i slot ysgol Sul nhw. Erbyn hyn, diolch am y synnwyr cyffredin hynny, lle mae eglwysi yn trio ffitio rownd y ddarpariaeth sy yn digwydd o'i gwmpas ni. Yn Ysgol Sul ni, yn Chwilog yn cwrdd am naw, er mwyn galluogi'r plant hynny i fynd i lle bynnag arall maen nhw am fynd yn hwyrach yn y dydd. Mi fydd 'na eglwysi fydd yn darlledu gemau Cwpan y Byd dros yr wythnosau nesaf. A mi all lawer hiant fod yn falch o gyfle i gymdeithasu heb orfod mynd i glwb neu dafarn. Menter gewn ni glywed amdano fe fori ydy'r shed. Nawr, mae gynnon ni fel enwad draddodiad cyfoethog iawn o waith y chwiorydd. Mae gan y chwiorydd, Senana, a gwaith mudiad y chwiorydd. Beth gan y dynion? Wel, mi ddoth syniad o shed o Awstralia. Hogie yn dod at ei gilydd, i mewn, nid cweit mewn shed, ond i wneud rhywbeth ym Mwllheli, maen nhw wrthi yn adeiladu bocsys adar a ac yn cael cyfle i sgwrsio a chymdeithasu dros baned. Mae'n gyfle i'r dynion ddod at ei gilydd o dan faner yr eglwys i wneud rhywbeth gwahanol. Os dŷn ni am ddangos perthnasedd ein ffydd ni, mae'n rhaid gwneud yn fawr o'r cyfleoedd naturiol hynny. Nadolig, Pasg, Silgwyn, Gŵyl Ddewi, Diolchgarwch. Mor aml mae llais yr eglwys yn mynd ar goll yn hwrli-bwrli'r byd o'n nghwmpas ni. Falle bod angen i ni feddwl fwyfwy am y cyfleoedd hynny sydd tu allan i'r eglwys. Dwi'n cofio darllen cerdd un tro yn awgrymu mae'r sel cist car oedd y grefydd newydd bellach ar gyfer digoni anghenion defodol y Sul. Ac mae o fewn y gadeirlan honno, roedd gwir gymdeithas i'w gael, wrth i bobl ddod a'i offryme yn rhoddion i'w prynu a'i gwerthu. Os felly, onid os cyfle i ninne godin gazebos, efo'n paneidie a'n pobl, a dechrau sgwrsio efo pobl. Mi roedd gen i ffrind, Roger, oedd efo trelar. Mi roedd hwnnw yn mynd o ffair grigeth i sioe nefyn efo'r trelar yma. Ac yno, yn sgwrsio efo pwy bynnag bydde fe'n dod ar ei draws. Ie, yeah, mae yna gyfleoedd yn does. Llwybrau llewyrchus. Gwyddiwn a gweithredwn. er sicrhau y gwelwn ni fwyfwy ohonon ni, ohonyn nhw, yn datblygu dros Gymru. Bendith wirioneddol ar waith a thystiolaeth bob yr un ohonon ni, yn eglwysi, ac yn unigolion er mwyn y deyrnas. Amen.